meta kont żgħir naħseb kelli najn, anzi bon, tista' tella meta Malta labu kontra eh, l-Italja f'taqali u tilfu tnejb wieħed. Naħseb e- Abigail li illum id-deċidit tibat il-ways għalem u toqgħod tikkatja hi. Tiftakar, id mala kont, le, meta Malta labu mal-Italja, it was Niftakar, niftakar l-unika, niftakar ground sħiħ sejjer, sakki di merda, għax dak iż-żmien sakki kien il-coach tat-Taljani. Ah, u ommi tajjat l-iktar fost kull partitarju Malti hardcore ta' South End Core ma sibx kien jizestu dak iżmi. Kienet ommi li solt kiku għat ċaħġa bħal dik ġoddar tatni d-daqqa ta' ħarta bil-kontra, bro, dak minn dawl li tu jilek jek bieċurket ta' zwiċ li dak iż-żmien kienu kollu fossa kbira kont iklu ġod snienek. Ommi jek kienet, imma dak inar, u naħseb għawek u kon san xie korrelazzjoni fuq eh, li semmejt li l-bira ta' Collective Effervescence, dak inar ommi tilfita ġifiri u tajja sakki, demed. Ma tamiex dal-witch ommi u ma għandix daqna. Eh, eh, dak il-konċet li semmejt, ehm, Basikament qed nitkellmu li kif kif eh, ma tinti tkun parti minn xi ħaġa kbar, normalment tagħmel affarijiet li li Aw, oh, sorry, tagħmel affarijiet li mhux normalment tagħmel, u l-kas tommak huwa eh, strong case in point. U l-istess. L-istess parti mill-istudju tagħna ġifieri ħadd toqtolni bro. Ġifieri u din narawha fil-kulturi sportivi, fil-football firms, per eżempju, football hooligan firms, all right, il-nies li jkollhom 9 to 5 jobs jaddu ħajjithom normali, mbagħad qed nitkellem fuq il-firms Ingliżi għax hemm mhm. differenza bejn. Spjega naqax x'nu huma firms għax jiena nifmek għax jiena kulturat għal darb'oħra. Però forsi hawn ħadd ieħor li forsi qed jipprovi l-livell tiegħi jekk tista'. Firms huma huma jgħidulhom firms huma gruppi ta' hooligans li jkunu jissappurtjaw klabs partikolari fl-Ingilterra jew fil-Gran Brittanja. Eh, Fl-Ewropa mbagħad kontinentali għandna l-fenomenu tal-ultra li huwa naqra differenti mill-hooligan. Il-hooligan normalment ehm, ikunu libsin stil tal-bis, ġvem dimensjoni subkulturali fihom, isom libs jilbsu issa kif libes int. Ġvem dak hija, eh, bil-ħod, ek ma jkunux shelters jgħidulhom bil per esempio il-ferm tal-Liverpool ma jkollix ma jibsux il-flok tal-Liverpool, jew tal-Arsenal, jew tal-Tottenham, eccetera. Eh, u ġiex normali, ġiviri, imma mbagħad fil-weekend jiddeċidu l-mod kif kif kif jieħdu gost huwa b'da' l-imġieba vjolenti fejn jiltaqgħu f'skontru ma' ħaddieħor, ferms oħrajn, imma l-vjolenza tkun kontrollata u dik id-differenza mill-ultras. Sewwa. L-ultras differenti, ġifieri l-vjolenza ma tantx ikkontrollata. Ehm, Allura pereżempju ma tistax L-iskontru jkun tuża- organizzat. Ikun jiġifieri organizzat. Jien il-leader tagħna, Eżatt, il-leader tiegħek pereżempju- ċemplilek ħan iltaqgħu.
Eżempju. It-tali post fejn il-fabrika ħan itqatlu. Per eżempju, żewġ eh, firms kbar l-Ingilterra. Millwall.
Millwall. Eh, Tara kemm naf bon. Millwall u l-oħra. West Ham, per eżempju, eh, l-ICF. Il-Green Street Hooligans ma kienu ġeju. West Ham u Millwall, fil-verità dak. U bat il-lum hemm b'saħħithom ħafna minn Tottenham li għandhom fem vera tajba, vera tajba sens. Effiċenti. Eh, effiċenti, imma jien jaffaxxinani da suġġett anka soċjologikalment. Ehm, Football Factory rajt unti? Ija, kolla, għandi kolla. Green State Hooligans.
Xem iktar, jien dawk it-nej rajt. Jena l eh, U Rise of the Foot Soldier. Dak vera tajba. Dak vera tajba. Dak għambat hemm il-rabta ma' kriminalità. Eh, Ehm, u naħseb l-ultras, mill-ftit li naf dwarhom. Hemm fin vera tajb Taljan fuq l-ultras ta' Napoli, rajtu minn. Lejna fuq l-ultras ta' għamel ħabta Danny Dyer. Taf minnu Danny Dyer. Ehm, u Danny Dyer kien jagħmel dessir ta' dokumentari. Danny Dyer jħossem Football Factory. Football Factory u għandu film zoħrajn, biħu l-Coke Tenerife u hekk. Għandu film famuż.

Hemm dik il-ġlieda kbira. Murġibek ebon set tidderieġi 50 hooligan.
Lema. U titiżommhom ta' ġonnu li anke hemmhekk għandhom ċertu eh, reverenza għall-ordni xorta waħda. Eżatt, u għandhom ċertu regoli. Mhm. Ġifieri inti għalik xi ħaġa tħares minn barra u tidher kajotika, xorta għand ċertu regoli. Mhm. Control distraction.
L-istess bħal m'għandek ir-regoli fil-moshpit pereżempju. Il-moshpit huwa l-mod. Eh, ma konx naf.
Eh, ta' kif normalment jirreaġixxu l-metalheads waqt kunċert. Issa mbagħad għandek varjazzjonijiet ukoll. Ġifieri jaf ikollok the traditional headbanging fej ċalaq rasek u xarek. Mhm. Eh, jekk ma jkollok xarek twil ċalaq rasek. Ehm, u mbagħad f'ċertu f'ċertu ehm, xeni forse iktar iktar movimentati, ġifri xeni s-scenes qed ngħid. Għandek għandek il-moshing li ħareġ propjament ġim il-punk. U l-moshing huwa?
Tidħol ġo xulxin, tidher violenti ħafna, ma anke hemmhekk hemm ir-regoli, pereżempju ma tistax int tmur fuq bniedem u tiddaqa' ta' ponġo wiċċu, fimt? Għax ix-xena stess ħatobs ok il-barra. Okay. Jew anka l-mod. Hemm mhux fitz mhux pits fejn huma per. Jien naħseb ġiri rajt mhux pits ta' daw. Tella, tella. Daw il-punks eh, skin hand.
Dak surfing. Dak surfing, dak namluħ aħna u koll. U daw koll. Standing, intom tamlu standing. Le, għana. Eh, għana l-megna għajin mela. Eh. titla inti taqbeż għal fuq il-crowd, un bat il-crowd tol. Stage diving.
Le, le, le, wara l-qabza, le, le, it's a process. U dawk ħarġu.
Sofistikati, ta' mux mal-ewel. There's gradation. Għaddajt tajtu għom. Un bat jaqbduk, l-udjenza jaqbduk u jolluk minn saqajk u tkompli l-kunċert il-repja bil-wifqa fuq idej l-udjenza. Ma tamlu jizbro. Ma Darba provajta u għaffiċ. Tella l-Stormtroopers of Death. U tara l-Billy Milano jagħmel jagħmel slam dive minn fuq xi dafih persuna. Eh, Ġenerat, eh, f'naqa kompetizzjoni dil-ostra konverzazzjoni. Ma eh. stennex li ħamma.
Għazima, I didn't expect this kind of conflict. Call of death. Ċarament, I mean Call of Death, ma nafx kemm l pacifisti di. Wall of Death. Isbaħ għol. Imma esperienza sabiħa, ta' ġifiri, dik Collective Effervescence. What?
Wow. All right. It does look like a lot of fun in so far that no one dies. It is. No, no, nobody dies. I mean, forsi tikser naqra idejk u hekk imma affarijiet Imma mbagħad għax storja għandek biex meta jsaqsuk għalfejn għandek idek miksura. Le, fil-fatt huma battle scars, eh? Eżatt, eżatt. Immaġna li hemm element. Jiena fil-fatt dal-aħħar kelli kelli għawż lugajt subajja l-ġuġitsu, ehm, which is again another form of controlled eh, punishment. Controlled ehm, violence. Controlled violence, eżatt. U l-ġuġitsu eh, you win the game eh, when the other person that you're kind of fighting gives up because he either gives up or you're going to break a limb or kill him. Ġviri inti ġibu f'pożizzjoni fej isma inti taf li jekk jiena ħanna għamel pulziri ieħor lem jew pulziri ieħor law, jew lajtlek minn kep minn postu jew mit. Ehm, ġviri this dramatization of coming close to death naħseb aħna bħala bnedmin stra it makes us feel, it makes you feel very very alive. Jien naħseb eh, naħseb Punt importanti li għattajt, imma fil-kas tal-Wall of Death, eh, il-Moshpits, etc., naħseb hemm element qawwi ta' vicarious release, ġifiri inti il-bniedem normalment ikollu ċertu bil ta' progression, mhm. u this is a legitimate way, mod leġittimu ta' kif inti tesprimi ruħek b'dak il-mod. U l-firms l-istess taħseb? L-istess il-ferms.
Mm. Il-ferms mbagħad xi ħaġa iktar estrema hawnhekk li rajna għarajt in-nies jidħlu ġo ġoġin, forsi tweġġa ftit, forsi taqla xi daqqa ta' minkep eċetera ma il-football ferms. Ġieli kont ġo Wall of Death? Jien mhux it-tip ta' mużika li normalment Terġa aħna għandna ħafna subġenri, ġifiri, again, jien press li ġej iktar mid-dinja tal-80s, aħna iktar imorru for traditional headbanging najdu. Okay. Pero. Hemm eh, element ta' violenza fil-headbanging, jew rabja, mm. l-immaġna li hemm element ta' rabja. As rabja ta' Le? Il-mużika nifisa ġalek. Per eżempju, U ġarek tiċċaqla, jiġifieri fis-sens full of that qatt ma kont imma f'mosh pits kont kemm il-darba u anke ġieli dħalt bihom bl-istrument b'kollox kif jaf Bono darba qlajt daqqa sew bqajt nieżel bil Tama li intu nieżel tajt waħda l-Bono ukoll jiġifieri. Kien hemm.
Qed jgħid. Jiġifieri 1993 Bursa Buġa Sailing Club. Imma dal-element ta' Vicarious Release hija hemm jiġifieri u importanti li s-soċjetà issa biex ikollha Nimxu ftit fl-argument u ma nqbawx bil-battibekki fuq il-hip hop u l-metal. Ikolla daw l-arena biex ngħidu hekk li huma leġittimi fej tista' tesprimi wieħek ehm, b'tali mod.